Эп ӗнтӗ ҫиччӗмӗш класра чи малтанхи сӑвва ҫыртӑм. Мана Мария Ивановна ҫав вӗҫнӗччӗҫ Андреева Олег Петровичӑн Афалегендепен амӑшӗ класс руководителӗ пулчӗ пӗр вӑхӑтра Любаний. Манпа юнашар ларакан Лявани пын-пын-пын тутарать леш

Ман художество ӳнер ӑсталӑхне аталантарнӑ пулсассӑн мӗн те пулин пулатчӗ те пуль. Ман атте ятӗпе ҫак пур ӗнтӗ тӗрӗссипе каласан. Унӑн шӑллӑмсем ман пурте художниксем. Атте хӑй кӗнекесем те кӑларнӑ. Халь ӗнтӗ вӑл уйрӑлса кайнӑ пиртен. Вӑл сутуҫӑ пулнӑ, Утянскинче пурӑнса иртнӗ юлашки ҫулсене вӑт ҫапла. Вара ун хыҫҫӑн Патӑрьелӗнчи пӗрремӗш номерлӗ шкулта ӗҫлерӗм эпӗ. Вӗрентекенрен питӗ нумай килет. Ну, вӑл инспектор, РОНО инспекторӗ пулнӑскер, урӑхсене кӑшт кичемрех ирттернӗ пек туйӑнатчӗ мана. Вероника, чӑваш, Чӑваш Енпе вӗретнӗ Клавдия Николаевна Иванова текенскер, вӑл Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ вӗрентекенӗ пулнӑ. Питӗ пултаруллӑччӗ. Вӗресе тӑратчӗ. Ниҫта кайса килместчӗ унӑн вӑйӗ халӗ. Урокра итлесе лармалла, правилӑсене каласа памалла. Каласа памасассӑн вӑл чӑмласа ярать. Вот питӗ тимлӗн итлеттӗмӗр. Вара вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗчӗ вӑл ҫав хӑйӗн вӗрилӗхӗпе. Вӑл ҫӗрулми кӑларнӑ чухне вут тухса пыратчӗ калакӗнчен. Мӗнле сирпӗтсе ӗлкӗретчӗ вӑл, мӗнле ӗҫлесе ӗлкӗретчӗ, ҫав тери вӗрискер пулнӑ. Ӑна эпӗ ҫав тери хисепленӗ. Ытти ачасем те хисепленӗ, Аффалек ӗнтӗ сӑвӑҫ терӗмӗр. Тата Рахму Болгар пек пурччӗ пирӗн пултаруллӑ, талантлӑ сӑвӑҫ Энтеперен. Ну вот э, кӑштах ҫулӗ йӗрӗ урӑхларах мӑкӑртарах пулчӗ те ун. Ӗҫне туса ҫитереймерӗ теетӗп ӗнтӗ. Ячӗкӗ кӑлатнӑ кӳпе кунта. Унта вара вӗреннӗ чухне Мария Мария Николаевна вӗсемпе эпир пӗрле пулнӑ. Вӗсем манра ҫамрӑкра, тет, малтан ял хуҫалӑхӗн ҫыннисенче вӗрентӗм заочно. Оператор комбинатне ӗҫлерӗм, вара ҫак чӑваш уйрӑмне вӗренме кӗтӗм. Унта вот шӑпах ҫак вӗреннӗ вӑхӑтра сӑвӑсем ҫыраттӑмӑрччӗ, питӗ эп юратакан ҫын пулнӑ ӗмӗр тӑршшӗпе ҫак юрату мана Вӑл питӗ хӑватлӑ япала. Ҫул-йӗр кӑтартаканни, вӑй-хал паратаканни, вӑл ҫунатлантараканни. Ҫав вӑй-хал парса, хӗртсе пырса ӗнтӗ унта ни аякка кайман вӑл, ни ҫывӑхра пулман вӑл ҫам пек. Тепре ҫам пек тытса пынӑ вӑл мана дистанцине ӳкер ӗнтӗ. Вӑл ман кӑмӑла пӗлсе ҫитнӗ пулмалла. Мӗнле тумаллине вӑл манра пит ҫула сӑратчӗ, ҫав тери ӑслӑччӗ ӗнтӗ вӑл, леҫпелӗкпе вӗренетчӗ. Унӑн пултарулӑхӗ пысӑк пулнӑ. Турӑ хӑш-пӗр ҫынсене ҫав тери вӑйлӑ талант парать. Ҫав вӑхӑтра ҫавна усӑ кирлӗ ҫӗре яма пӗлмесен усӑ усӑллӑ усӑ курма пӗлмесессен вӑл пӗтме те пултарать. Вӑт шӑпа ҫавӑн пек пулчӗ Анчах та мана вӑй-хал пани те, ҫунатлантарни те пурнӑҫра пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулчӗ. Унӑн тӳпи курап ӗнтӗ. Ну, ыттине тӑван ҫӗршыва юратассине, анне тӑван аннене, тӑван тавралӑха вӗрентнӗ, хама вӗрентнӗ учительсене, вӗсем пирки ман питӗ нумай сӑвӑ Леонтьева Нина Геннадьевна пӗлет. Ман юратнӑ вӗрентекенсем Богданов Анатолий Иванович вырӑс чӗлхипе вӗрентнӗ вӑл. Эпӗ вырӑсласовӑсем питӗ лайӑх калама юрататтӑмччӗ. Вӗсене халь ястӑватӑп эпӗ, Пушкин, Лермонтов тата ыттисене те пӗтӗм классик сӑввисене эпӗ питӗ лайӑх пӗлетӗп. Ачасене тепӗр чухне вӗсем вуласа лараҫҫӗ. Эпӗ те калама тытӑнатӑп. О, савӑнса каҫ, хисеплеҫҫӗ. Вӗсен вырӑс литературине, чӗлхине хисепленӗ вӗсемшӗн вӑл

Эпӗ эпӗ тертленсе асапланса ҫырнӑ те сан шутларӑм. Вӗсем выртаҫҫӗ ман тата тӑватӑ кӗнеке кӑлармалли ал ҫыр вӗсем выртаҫҫӗ. Yok тӑрӑшса кӑларатӑп эп сине укҫа-тенкӗпе ҫыхӑннӑ паллах. А ку кӗнекесене кӑларма йывӑр мар. Кӑсӑне калат ачасене. Эсир те ҫыраятӑр вӗсене. Ансат чӗлхепе ҫырнӑ кӗске мордовоецла ҫырнӑ, чӑвашла пӗрле куҫарма пултаратпӑр тетпӗр. Вӗрентекенсен те ҫырма пултаратӑр кунта нимӗнле йывӑрлӑх та, кӑткӑслӑх та ҫук. Шухӑшламалла кӑна. Ача чунне мӗнпе ҫавӑрса илме пулать-ши тесе урӑхларах. Мӗншӗн воспитани пӗлтерӗшӗ пирки тӗрлӗрен калаҫаҫҫӗ.

Мораль вулани кӑна мар вӗт-ха, ҫаплату, каплату тесен вӑрҫни ӑнлантарни мар. Вӗрентекен доска ҫине илемлӗ ҫырнӑ чухне те каллиграфи тейӗпӗр. Вӑл воспитание. С намеком вӑлтса тӗлтсе шахтӑртса каланӑ те вӑл воспитани ӑса пани пулать, пару пулать. Так, вот ҫакӑн пек ФОГОСра вӗренӳ стандартӗнче те воспитани пӗлтерӗшӗ пирки питӗ нумай каланӑ. Ашшӗ-амӑшсем, вӗрентекенсем ачасене ӑс пама сассӑн кампа тӑрхантӗм. Ҫапкаланса ҫӳрӗҫ, вӑн фашистсем вӗсем штанг пулса каҫҫӗ. Нимӗнле йӗркене пулмасса пултарать. Ҫапла тӗллеве тунӑ ӗнтӗ ҫырнӑ А кунта вара эпӗ сӑвӑ вуласа парам эпӗ ӗнтӗ. Эпӗ тӑван чӗлхе маншӑн яланах пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулнӑ. Тӑван чӗлхе эсмӗншӗн питӗ хаклӑ. Калас сӑмахӑм пултӑрччӗ сӑваплӑ. Чӑвашлӑха чӑн парӑнам хӗлхе. Чун-чӗрене чӗн кӳрекен чӗлхе. Сӑмахлӑ кур, юваплӑ та халаплӑ, каларӑшлӑ, ҫунатлӑ та такмаклӑ. Ӑспаллӑ курӑнмашкӑн ватӑсем. Пин тӗрлӗ сӑвӑ-юрӑ кур вӗсен. Чӗлхемӗр пире ҫепӗҫ, перекетлӗ. Халӑх-хурӑнташ тӑван, ӗретлӗ.